די גמרא דערציילט אז אביי האט באקומען שלמה ממספתא דרקיע יעדע וואך, יעדן ערב שבת האט מען פון הימל געווינטשן א גוטן שבת און געגעבן שלום ממספתא דרקיע. רבה, די הייליגע מורה רבה האט באקומען שלמה ממספתא דרקיע איינמאל א יאר, אבער. אונז האבן געוואר געווארן אז ס'איז דא איינער א בהמ ד וואס ער באקומט שלובים ומסיבתא דרקיע יעדן טאג. נו ווער דאס? ביסט א צדיק נסתר? ווער דאס? זיי זאגן אונז אז א דאקטער א מקיז דם דאקטאר אחמד סאמעט איז א צדיק נסתר און ער לערנט ער איז אויף חצות ער מאכט גליל שלג ער פארשטעלט זיך פאר א דאקטער אבער למעשה איז ער א גרויסער צדיק נסתר. זיך אינטערעסירט האט מען געזאגט ניין ער איז א פשוטער פלעינער דאקטער. נו וואס איז אורחות שלובים ומסיבתא דרקיע יעדן טאג האבן זיי געפרעגט זיי האבן געהאט חלישות הדעת. האט מען געזאגט פון הימל פאר רבי'ן ר' ער עטס קענט נישט טון וואס רבי ימנע טוט, פארוואס זאל עטס זיצן אין בית מדרש די גאנצע טאג, רבי ימנע איז א דאקטער און קומען צו גיין נאשן און ער איז די מטפל און ער גיבט מוראדיג אכטונג נישט נישט שטיל צו ווערן, ער גיבט אכטונג דארף אריינלייגן א נידל מאכט ער א לעכל ער גיבט אכטונג חלילה נישט צו קוקן ווי מען דארף נישט און עס איז א מוראדיגע עבודה דאס א מורא'דיגע יגיעה א מורא'דיגע עבודה, קען מען זיך פארשטעלן וואס דאס הייסט שלמה, א איד ווייסט אז ער באקומט שלמה מספתא דרקיע יעדן טאג, האנט ביז ביין עיני איז אלעס בעסטע פנים, אבער א מענטש גלייבט אז ווען ער רוהט זיך די אויגן, ווען ער טוט א פעולה פארן אייבערשטן ווען קיינער זעהט נישט, ער זיצט בחדר חדרים באקומט ער שלמה ממספתא דרקיע, וואס הייסט דאס שלמה, שלמה הייסט גאנץ, שלמה, פרידן, שמחה, ער באקומט נחת, מען דארף דאך האבן אזויפיל רחמים מיט דעם חצוצר'ן, א מענטש ווייסט נישט וואס דאס הייסט, ער גיבט איין בליק, ער געט זיך א היט, די גמרא זאגט, משא כ על שום רייכן עולם יחזור רבי יוחאל שום, לאמיר זאגן א מענטש האט געגעסן קנאבל, נו, ער האט שמועסט מיט מענטשן, ער זיצט אין כולל, ער זיצט אין בית מדרש, ער זיצט ביים שיעור, ער זיצט ביי די ביזנעס, ער רעדט מיט מענטשן, מענטשן זאגן אנטשולדיגט, קען איך, אפשר גייט זיך אויסשמינקען אין מאל, איר האט געגעסן קנאבל, ס'נישט ביי טאנצן, מאכט אזוי א מיטינג, ס'איז שוין, ס'שמעקט דאך שוין ממילא קנאבל, מ'קען דאך עסן נאך קנאבל, א באראס רעדט נישט אזוי, איז דער מענטש טראכט סאקמאר האט דיך שוין ממילא גערעשט, ממילא געקוקט, ניין, כאפ דיך אין די לעצטע מינוט, כאפ דיך, ניין. וואו זיי מאכן אריין די מויל און וואשן אויס די אויגן, מיט נישט קוקן, מיט נישט צו עסן נאך קלאר, וועלן זיכער אוועק גיין די רייך, מיט עס איז דא תנאי סים סיגופים, מען פאדערט נישט פון אונז עס זיך היטן, מיט יעדע היט וואס מען היט זיך איז מען זוכה צו שטומען בסביבתא דרקיע. די היינטיגע גובר עפיסאוד איז געספאנסערד דורך די וועלט בארימטע פירמע סוקסיד עי בי עי וואס שטעלט צו עי בי עי טעראפי פאר קינדער אין די גאנצע סטעיט פון אינדיאנא, אריזאנע און נארט קאראליינע.